Driving Dreams, de Podcast. Fir déi neisten Episode vun eisem Driving Dreams Podcast si mir mat engem ganz sportlechen Duo ënnerwee, dem Patricia Van der Weken a sengem VW Golf R-Line. Déi 25 Joer al Sprinterin huet d'Geschicht vum Lëtzebuerger Sport nei geschriwwen. Dank senge Bronzemedaile bei der Halen-, Europa a Weltmeeschterschaft 2025 huet déi weltwäit D'Sprint-Elite, de Grand-Duché elo um Radar. Als éischt Lëtzebuergerin huet d'Patrizia d'Halleffinall vun den Olympesche Spiller d'lescht Joer am 100 Meter Laf erreecht an duerft de Lëtzebuerger Fändel bei der Ofschlossfeier droen. Mat sëllege nationale Rekorder, sengem Triumph bei der Diamond League zu Paräis an dem Titel als Sportlerin vum Joer 2024 ass d'Patrizia van der Weken net nëmmen eng vun de beschten Athletinne weltwäit, mee virun allem e Symbol a Virbild fir déi nei Generatiounen.
Mir hat elo eng länger Wanterpaus gehat, mir sinn elo endlech mam Driving Dreams erëm zeréck. Patricia, mir sinn haut mat der ënnerwee, mir hunn alles héieren, wat s de sou mëss. Mir wëllen och elo net all ze vill iwwert de Sport schwätzen, mä wëllen e bësse wëssen, ween s de sou hannen erëm bass. Fir d'éischt emol villmools Merci, dass s de Zäit fonnt hues, mat dobäi ze sinn. A mir fänken awer mam Sport awer e bëssen un. Wéi hues du ugefaange mam Sport? Wéi ass et komm, dass s de dat gemaach hues? Jo, also meng Elteren, si hu mech relativ fréi schonn bei e Wéi huet d'Musik verbreien Wuert dat zu Ettelbréck an du sinn ech do eemol d'Woch higaangen. Am Ufank ass dat gréisstendeels zum Spiller, also am Fong ass dat interessant fir Kanner mengen ech generell. Genee an dunn ass bëssen dat eent bei dat anert komm an du sinn ech halt um Ball bliwwen, well ech och schonn relativ jonk awer ganz ok Resultater hunn an ech mengen wann ee bësse sou Coursse gewënnt dann ass ëmmer cool. An jo dunn sinn ech spéiderhin an de Sportlycée gaangen Hun dann och méi trainéiert, war do am Centre de Formation genee an do war sech bëssen de Grondsteen geluet fir bëssen an déi Richtung Héichleeschtungssport ze goen an dat huet gutt geklappt an dunn sinn ech do um Ball bliwwen an elo sinn ech do wou ech sinn. Dat heescht häss der, wéini hues de ugefaangen esou wierklech drun ze gleewen oder datt der bewosst ginn ass, hei dat doten ass eppes, ech mengen déi. Resultater, déi s de bréngs, déi Rekorder, déi s de bréchs. Wéini ass der bewosst ginn, hei do ass eppes méi dran, wéi just nëmmen esou no der Schoul e bëss Sport maachen? Jo, also ech war, wou ech relativ jonk war, hunn ech mech qualifizéiert fir d'U18-EM a sinn do an d'Finall komm. An ech mengen, dat huet mer e bëssen awer d'Aen opgemaach, dass ech vläit kéint, jo, net esou schlecht ofschneiden an deem Sport. Ech mengen, an deem Alter ass et halt vill Talent. Well mat, ech weess et net, ënner 18 Joer trainéiers de jo och lo net esou schrecklech vill. A wann s de halt dann, jo, relativ fréi e bësse Resultater méchs, dann ass dat natierlech eng grouss Motivatioun an et weist eben, dass de op engem gudde Wee bass fir Richtung, jo, Héichleeschtungssport. Ech mengen, dat huet op alle Fall schonn, Bësse mech an déi Richtung gepusht. Ok, du häss der der wahrscheinlech och net virstelle kënnen, dass du iergendwann eng Kéier de Lëtzebuerg Fändel um der Olympiad häss? Oder, oder ass dat awer ëmmer esou en Dram gewiescht? Wéi, wéi war dat esou an deem Kapp? Jo, also ech hunn u sech guer net sou wäit iwwerluet, wann ech éierlech sinn. Also kloer, ech mengen d'Olympesch Spiller ass den Dram vun all Leeschtungssportler, Leeschtungssportlerin. Dat ass halt den, den héchsten Niveau, deen s de kanns am Sport hunn. An Dass ech eben da mech do qualifizéiert hunn, war halt schonn super flott, mee ech wollt effektiv net dohinner goen fir just Figuratioun ze maachen. Ech wollt schonn anstänneg ofschneiden an jo, wéi gewinnt sich dann de Cosel do fir d'Eröffnungs an Ofschlosszeremonie eben jo Athleten, Athletin eraus déi halt e gewësse Resultat bruecht hunn, e Niveau hunn etc. An jo, do war ech mega frou dass de Cosel Mech rausgesicht huet fir de Fändel eng Kéier ronderëm ze droen am Stadion. Et war wierklech e mega spezielle Moment, also wierklech super flott, sinn ech mega dankbar fir. Jo nee et war wierklech wierklech cool. Ok,
häss de soss iergendeppes als Sport gehat wou dech als Kand och interesséiert huet, wous de gesot hues dat wär ech och eng Kéier gäre ginn oder? War et just nëmmen ëmmer d'Lafen? Jo, also ech hunn selwer net wierklech vill Saachen ausprobéiert. Ech mengen am Schoulsport mécht ee ëmmer e bëssen eppes, dat heescht déi Saachen hunn ech gesinn. Mee iergendwéi huet mech dat ni schrecklech vill interesséiert. Alles esou wat Equippesportaarte sinn, dat huet mech och ni esou schrecklech vill interesséiert. Ech mengen dat ass einfach, jo passt einfach net esou gutt bei meng. Personalitéit an jo do sinn ech eben wahrscheinlech en Tick bliwwen jo. Dass natierlech am Kollekt Saachen ze maachen oder oder och individuell eben eleng, ech mengen dat déi zwou Saache maachen et maache mega vill Spaass an awer hunn och mega vill Drock, well entweder bass de du schaffs fir deng ganz Ekipp oder eleng, dass schonn ech mengen dat ass schonn en Ënnerscheed ne wann een als Sportler mengen ech muss och nach jo eng ganz Ekipp droen ne. Jo bestëmmt, also ech war halt ni an deem Fall dass ech an enger Equipe war, dat heescht ech kann do elo net eng kloer Äntwert ginn wéi dat am Verglach ass. Ech weess halt just meng Situatioun, also wann ech halt um Depart stinn dann ass et u mir ze lafen an wann et halt gutt geet oder schlecht geet dann steet halt mäin Numm do an d'Leit gesinn halt dann wat ech dee Moment gemeet hunn, respektiv ech selwer. Ech ka mech do net hannert iergendengem anere verstoppen oder. mol soen, oh sorry haut spieren ech mech net sou gutt, kënne mer do een aneren méi spille loossen, dat geet alles net. Mee bon, dat ass och op enger anerer Säit e mega Virdeel, well ech halt Resultater maachen, well ech den Ament halt gutt lafen, respektiv halt mäin Trainer a mäi ganzt medezinescht Team eng super Leeschtung am Virfeld bruet hunn. Dat heescht, ech mengen, dat ass e bëssen, jo, hänkt halt vun de Leit of, wat een do am léifsten huet, géing ech lo mol sou soen. Mee wann s de, du hues et grad ugeschwat, dat war eigentlech meng Fro, déi ech wollt stellen, du hues eigentlech och eng ganz Ekipp, also iergendwou ass et schonn en Team, déi schaffen natierlech all e bëssen an déi selwecht Richtung, nämlech datt s du Erfolleg hues. Mee wéi kann ee sech dat virstellen? Wéi, et ass jo net nëmme lafen oder et ass net nëmmen eng Persoun, déi leeft. Wéi gesäit esou en Team aus? Jo, absolut. Also bei mir ass eebe mäin Trainer, den Arnaud, hien ass do wierklech dat zentraalt Punkt, deen zentrale Punkt, déi zentral Persoun, déi alles bëssen koordinéiert. Hien këmmert sech do vun jo A bis B, also mäin normale Pistentraining, mäin Kraafttraining, also hien geréiert do e bëssen den Ensemble an dann eben natierlech sinn ech bei enger Rei Kinéen am Suivi déi eben dann och ëmmer kucken dass ech fit bleiwen a fit sinn an dann bei Bedarf natierlech déi ganz Ekipp vum LIPS, vum COSL Och déi Dokteren zu Eech. Also jo, wann ech do iergendee brauch, dann weess ech, dass ech een hunn, dee mer kann hëllefen. An dat ass natierlech dann eng gutt Saach ze wëssen. Ech mengen, Héichleeschtungssport ass ëmmer schéin, mee et ass heiansdo och ganz, jo, ellen, well et eben net ëmmer esou schéin ass. Also et huet een net ëmmer Réussite, et ass een net ëmmer fit. Verletzungen, Krankheeten, dat kann alles e bëssen, jo, en, hire Steng an de Wee leeën. Mer haten an eisem Podcast hate mer d'Christine Majerus, mer haten d'Sarah de Nutte, ni Charline, fir e bëssen an den artistesche Wee eranzegoen, hate mer d'Krick oder oder och nach d'Sophie Musel. Vill Fraen, déi mer haten, déi vill Virbildfunktiounen sinn. Du bass och eng vun de Virbildfunktiounen. Ass der dat bewosst iwwerhaapt esou? Dass de, jo.
Bëssen, also ëmmer méi. Et ass bëssen eng komesch Situatioun fir mech selwer, well ech gesi mech, ech gesi mech selwer, dass ech viru puer Joer nach un immens vill Leit esou eropgekuckt hunn, dass ech ëmmer alles probéiert hunn ze suivéieren, wat eng Rei Lei maachen, dee Moment halt eben dann gemaach hunn. A lo mierken ech selwer, dass vill, jo, jonk Meedercher zum Beispill mir e Message schreiwen, fir mer ze felicitéieren oder selwer fir irgendwie Tipps ze froen oder aner irgendwie aner Messagë schreiwen oder wann ech hei am Stadion sinn an enker laanscht komme fir eng Foto ze man, da sinn ech ëmmer sou e bëssen iwwerrascht, dass Leit effektiv dat interesséiert.

Frau Galetti ass schon dausend mol komm, also maach der keng Gedanken. Ziel ass e bësse méi wat den Auto. Du hues hei de Volkswagen, dat heescht VW, deen zesummen och ech mengen vu Losch kënnt. Ech mengen wann een den Auto gesäit, da weess een direkt dass du och dra sëtz. Cool gebrandt. Erziel eis e bësse méi, wéi ass et dozou komm? Wéi hues du de Choix gemaach dësen Auto och ze huelen? Jo also si hu mech ugeschriwwen, ech mech dat géing interesséieren mat hinnen zesummen ze schaffen. An jo, war dat schonn eng ganz cool Saach. Ech mengen, si hunn extrem vill flott Autoen. Ech mengen, do ka jiddwereen eppes fannen, wat passt. A mengem Fall, jo, ech hunn e VW Golf R-Line am Schwaarzen. An baussen ass eben esou en, sinn ech selwer drop an enger Startpositioun. An ech hunn fonnt, dass dat ganz flott wier. Also ech hunn dat selwer nach net esou gesinn. An ech mengen, dat ass ëmmer. Seet méi aus wéi wann einfach ech am normale Lafschratt wier. Ass awer scho cool a wahrscheinlech esou säin Auto geliwwert, also net geliwwert ze kréien, mee et geet een e sichen a dann ass do, dat ass schonn eppes aneschters wéi just en Auto siche goen, huelen ech mol un, ne? Jo, jo, also mir hunn eng Rei Fotoe gemaach natierlech an dann, jo, konnt ech haut mat mengem neien Auto heem fueren. Wéi ass et fir dech, du bass séier op der Rennstreck ënnerwee, also op alle Fall mol wann et lafe geet, wéi ass et mam Autofueren, hues de schwéiere Fouss oder geet dat awer? Nee, dat geet.
Geet dat?
Du bass sécherlech vill ënnerwee, ne? Jo, also ech fueren halt, wann ech zu Lëtzebuerg sinn, vill tëschent doheem an dann eben der Coque oder dem INS hin an hier. Ech mengen, dat rechent sech dann awer e bëssen. Mee jo, also op alle Fall fueren ech elo relativ angeneem hin an hier, dat heescht, dat ass och e Plus.
Dem Patricia säi VW Golf R-Line verbënnt sportlechen Design mat moderner Technologie wéi keen aneren. Mat senger markanter R-Line-Front, de Liichtmetall-Felgen an den héichwäertege Sportsëtzer am R-Line-Look straalt de Sportlechkeet an Dynamik aus, an dat baussen ewéi bannen. Dank sengem effiziente Motor an der 7 Gang DSG-Boîte ass en zugläich agil an och komfortabel ze fueren, ideal fir eng Sportlerin, déi vill ënnerwee ass. En digitale Cockpit an de groussen Touchscreen suerge fir eng vernetzt an eng intuitiv Erfarung hannert dem Steier. Ech fannen dass jo dass se gutt en gudde Mix tëschent jo engem méi klengen Auto mä awer mat bëssen Stauraum, fillen sech awer net ageengt oder sou. Also ech mengen schonn éischer déi ganz. Du bass wäit am Ausland vill ënnerwee. Ech mengen, du hues Doha virdru gesot, oder alles, wat e bësse méi an déi waarm Destinatioune geet. Hei an der Géigend, wann s de Saachen hues, fiers de selwer mam Auto, oder wéi leeft dat of bei der? Jo, jo. Also wann ech elo net all ze wäit an der Belsch oder an Däitschland lafen, da fuere mer mat mengem Auto. Also da jo, huele mer den, also ginn ech den Arno eenzebuerg sichen an da fuere mer dohinner. Aanescht ass natierlech heiansdo mam Zuch, wann een zu Paräis ass oder sou, mee soss leider vill de Fliger. Jo, et ass net immens ekologesch, mee ech mengen heiansdo deen halt net weider Choix, wann ech eng Course lafen an déi eben net direkt ëm den Eck ass. Kloer, bah, ech soen, de Fliger ass zwar op der anerer Säit, ech mengen, et sëtzt een awer zu puer am Auto, zu puer am Fliger, dat heescht, et ass elo net mega schlëmm mat der, mam ekologeschen, et wär elo méi schlëmm, wann s de mam Auto géifs op d'Our fueren, mengen ech mol. Ech mengen, du misst een och nach eng Fär huelen, déi eng oder déi aner. Ja, ech war iergendwéi net immens effizient, wann ech éierlech sinn. Mee cool. Wéi ass et dann, du bass och vill am Auto, well du bass jo aus dem Norden, wäerts warscheinlech och esou hei an der Stater Géigend trainéieren, verbréngs vill Zäit am Auto. Wat, wat ass esou däin Alldag am Auto? Lauschters de Podcasten, lauschters de Musek, Radio, wéi? Oder telefonéiert se vläicht, hëls de Zäit no, wéi, wat mëss de? Jo, also ech probéieren, bon dat kënnt net ëmmer vir, mee wann ech eng Kéier en Interview muss ginn oder soss iergendwéi Infoen, da man ech dat oft a gären am Auto, well ech jo dann souwisou sëtzen an da kann ech déi Zäit op d'mannst jo effizient notzen. An aneschters hänkt bëssen dovunner of, also heiansdo lauschteren ech Podcasts, gréisstendeels Musek. Mee jo, e bëssen, et ass e bëssen e Mix, géing ech elo mol soen. Et hänkt of, wéi meng Stëmmung vum Dag ass. Ok, ok.
Do wou mer scho bei eiser Rubrik ukomm sinn, well du lauschters jo de Podcast, dëse warscheinlech all Kéiers, an da wäers de och warscheinlech wëssen, dass mer fënnef séier Froen hunn. Liiblingssong beim Autofueren? Oua, schwiereg.
Ech hunn ech hunn net direkt esou een een Liblingssong, mee ech lauschtere vill The Weeknd. Ok. Jo. Ok, esou Blinding Lights, ass dat däi Favorite oder? Jo, jo, dat ass net schlecht, dat ass net schlecht. Oder oder oder méi seng alternativ Saachen? Dat hänkt wierklech dovun of, wéi ech deen Dag drop sinn. Ok.
Jo, et hänkt wierklech dovun of. Also ech lauschteren wierklech vun bis, limite e bësse peinlech heiansdo. Nee, also wierklech ech hunn do net sou onbedéngt ee Genre wou ech méi lauschteren ewéi elo anerer. Also et ass schonn e bëssen, ech géing soen et ass e gesonde Mix. Ok, du bass jo sou just nach 90 erkannt ginn, well wat ass sou Trash Pop like, ass dat och eppes oder bass de do awer komplett eraus? Jo, nee, ech mengen dat ass. Ass komplett eriwwer.
Jo, boah, ech weess et net. Ech mengen, wann een halt ass engem Environnement ass wou dat da gutt passt, firwat net?
Mee du hues jo virdru gesot, du bass jo net esou de Partymënsch, also ech menge bewosst jo och net. Nee.
Passt leider net a mäi Lifestyle den Ament. Bon ech soen net dass dat guer net virkënnt, mee wann dann jo, wann ech halt an der Off-Season sinn an wierklech dann meng zwou, dräi Wochen guer keen Training hunn, mee anescht. Da kënnt d'Éisleker Meedchen e bëssen eraus. Ok, Hausdéieren, hues de Hausdéieren? Jo, ech hunn aktuell en Hond, also meng Elteren hunn en Hond, mee wou mer méi kleng waren hate mer wierklech vun bis, also esou normal Kanéngercher. Risekanéngercher, Mierschwéngercher, also later sou kleng Déiercher, jo, mee den aktuell e klengen Hond. Ok, ok. Wéi eng, wéi eng Rass? En Jack Russell.
Ooh, deen, dee leeft och séier. Jo, jo, vill Energie, vill Energie. Ok, du hues, däin Numm ass e bësse flammännesch ugehaucht. Ech mengen, deng Roots si wahrscheinlech iergendwou vun do. Do kënnt elo eng Iessensfro an. Ech weess guer net iwwerhaapt, ob s de. sou iwwer sou krass am Iessen dra bass, well ech mengen däi ganze Programm, mee ass et éischter Poffertje oder Kniddelen? Nee, Kniddelen.
Kniddelen? Jo.
Ok. Deng Liiblingsvakanz, wann s de mol Vakanz mëss, wéi eng Destinatioun? Ech géing soen, oh ech weess et net am Fong, éischter beim Mier, also sou, oder e Mix, e Mix. Ech géing puer Deeg mech einfach an d'Sonn leeën an näischt man, well ech einfach dann wahrscheinlech sou midd sinn vun der ganzer Saison. An duerno dann iergendeppes aneschters, sou eng Stad oder an d'Bierger ecke ronderëm trëppelen. Also sou, jo, ech weess et net. Ech sinn oppe fir villes, mee ech mengen, ech brauch awer dann als éischt puer Deeg fir einfach näischt ze maachen. Dee peinlechste Moment, deen der an denger Karriär passéiert ass? Bei enger Course dann? Jo. Boah, jo. Ass e bësse penibel. Mee dowéinst froen ech et jo. Wou ech méi jonk war, also dat war 2015, war ech bei mat menger éischter Selektioun a mir haten e klenge Crash bei eiser Staffel a si sech ebe gutt gefall an hu mer d'Schlësselbee gebrach. Dat ass net witzeg, mee dat Witzegst ass, Déi ganz Course ass op Youtube an kann zu all Moment opgeruff ginn. Ech weess lo net wéi geschrett dat ass dat einfach esou offen hei an d'Öffentlechkeet ze streeën, mee op all Fall jo dat war peinlech an et huet wéi gedoen. Mee ech mengen an dat ass e bëssen de Virdeel och bei dir, wann een awer esouvill Succèsen huet, ech mengen do brauch een sech dann net ze schummen, wann, ech mengen all Ufank ass schwéier, du sees 2015, dat ass, dat heescht du waars wahrscheinlech esou, Ganz jonk nach. Ech hat 15 Joer, jo. Ech mengen, dat ass jo awer och eng Motivatioun fir jiddereen, och ze weisen, ey, och dir kann eng Kéier sou eppes Dommes virkommen a mir sinn alleguerte just nëmme Mënschen. Jo, jo, also souwisou Accidenter, déi geschéien leider, kënnt een nëmme schwiereg derlaanscht. Mee jo, dat ass net schlëmm, gëtt der déi Schank gefléckt an weider geet et. A weider rullt et.
Gutt, dann hu mer déi Rubrik hannert eis, mir kommen och schonn quasi zum Schluss. Mee wa mer elo e bëssen a Richtung Zukunft kucken, ech mengen, déi nächst Olympesch Spiller wäre wahrscheinlech och erëm esou en Zil, ne? Jo, absolutt, absolutt. Et ass jo elo och net méi esou wäit aus de Féiss. Ech mengen, et geet elo eng immens séier bis 2028. An da, jo, hoffen ech, dass ech do och weider ka gutt ofschneiden, jo. An elo, ech mengen, no der sportlecher Karriär hues de der scho Gedanke gemaat, wat s de wéilts maachen? Mir hu vill iwwer Virbildfunktioun erzielt. Wéilts de vläicht elo. Selwer Trainer ginn oder gees de riwwer an d'Politik oder wat ass wat ass wat ass d'Patrizia a puer Joer? Jo also stand elo sinn ech oppe fir villes. Also ech hunn e Bachelor gemaach, ech sinn am gaangen e Master ze maachen, dat heescht ech probéieren awer trotzdem nieft dem Sport e bëssen jo nach een anert Standbeen opzebauen. Ech mengen dat ass dat ass ganz ganz wichteg. An jo, ech weess et net. Also ech mengen, mëttlerweil hunn ech immens vill Erfahrung, alles wat esou eben dee Milieu vum Sport, héichstufegem Sport, Elitesport et cetera ugeet. An jo, ech hoffen dann, dass ech an e puer Joer, wann ech dann selwer meng Schung un den Nol hänken, e bësse kann eppes zeréckginn oder vläit e bësse meng Experienz deelen a probéieren oder hëllefen, de Sport zu Lëtzebuerg eng Kéier e bëssen no vir ze bréngen. Ass de, a gëtt denger Meenung genuch gemaach oder giffs de soen, do muss nach méi goen? Jo, also ech mengen et gëtt vill gemaach u villen Ecker, mee ech mengen et gëtt och nach vill Loft no uewen an enger Rei Beräicher. Mee ech menge schonn, datt et an déi richteg Richtung geet. Ech mengen déi Leit déi halt an un deenen, op deene Plaze sëtzen, ech menge si, jo, si gi sech vill Méi, si, also si denke vill no, si probéiere wierklech Aktiv de Sport weider ze bréngen, dat ass ganz kloer, jo. Dat heescht, do ginn och d'Leit wéi s du awer och gefrot oder wat een anere kann, oder gi Meenunge gefrot, en Austausch mat de Sportler selwer deen Ament? Jo, schonn.
Also ëmmer méi kommen awer dann Leit mat gewësse Positiounen op eis duer a froen eis Meenung, eis Erfarungen, dat ass kloer. Eben och déi verschidde Kommissiounen, eben bei menger Federatioun, beim COSL, ech mengen do gëtt awer e konstanten Austausch deen dee stattfënnt, jo. Ok. Ech sinn och frou, datt ech der elo e puer Froe konnt stellen. Villmools Merci fir deng Zäit. Mir si lo schonn ukomm an dann, jo, vill Erfolleg bei der Zukunft. Wat wat steet fir d'nächst un? Jo, als éischt mol villmools Merci, datt ech konnt hei sinn. Jo, also als nächst ass fir mech, jo, weider eng Rei Competitiounen um Circuit. Ech hoffen eng Rei Diamond Leagues, dat wier op alle Fall flott an dann, lafen ech am September WM zu Tokio a Japan. Ok. Jo, dëst Joer just ee Championnat, mee ech mengen dass dass derwäert, dass eng WM dass ëmmer cool, en plus am Olympiastadion vun 21, dat heescht dass schonn immens flott. Dann wënschen ech der vill Erfolleg, vertried eis gutt an ech giff soe bis geschwënn. Jo, villmols merci, bis geschwënn. Dat war eisen Driving Dreams Podcast mam Patricia van der Weken. Lauschtert all eis Episoden no a bleift up to date mat de soziale Medie vu Losch.
Driving Dreams, de Podcast.